Эй, исәнмесез, хөрмәтле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле әфәнделәр һәм туташлар. Без Мин юморист проектының дүртенче сезоны ярым финалында. Һәм сәхнәдә кабаттан мин, Айнур Сөләйманов. Искә төшерәм, безнең иң көчле юморист исеме өчен көрәш бара. Ә бу ярым финал һәм без тиздән белербез, кем бу исемгә лаек булыр икән. Ә әлегә әйдәгез әле ярым финалның хөрмәтле кунаклары, Хөрмәтле жюри әгъзалары белән танышыйк. Без аларны беләбез. Без аларны таныйбыз. Алар беренче сезоннан безнең белән бергә. Алар кемне генә бу сәхнәдә күрмәделәр, кемнәрне генә озатмадылар. Һәм инде иң мөхиме, алар бүген дә безнең белән! Телерадио алып баручы, артист, җырчы, блогер Ләйсән Гимаеваның ире һәм иң зур казанышы, ул

Флинт Продакшн компаниясенә һәм инде Әлмәт иҗтимагый үзәгенә. Чөнки алардан башка безнең проект булмас иде. Алардан башка без проектыбызны күз алдына да китерә алмыйбыз. Искә төшерәм, бездә ярымфинал. Без тиздән белербез, кем финалга чыгыр. Бүген безнең импровизация һәм инде импровизациянең кагыйдәләре бар. Жюри. Ә, төрле ситуацияләр бирерләр. Инде шушы ситуацияләрдән без төрле рольләрдә уйнап чыгарбыз. Инде кем нинди рольләрдә уйныйсын, шулай ук алар билгеләячәк. Инде сез әзер булсагыз, без әзер. Димәк, без башлыйбыз. Каршы алабыз сәхнәдә беренче конкурсантыбыз Мамадыштан Ленар Галео. Нинди роль безгә эләгәсен бары тик жюри гына белә. Инде э, без әзер Ленар шулай бит. Нинди ситуация бирәсез безгә? Нинди рольләр дип әйтик? Сәлам, сәлам җегетләр. Э, без менә киңәшләштек тә иң беренче булып шундый роль бирергә булдык сезгә. Габдулла Тукайның Шүрәле поэмасын укыганыгыз бардыр. Ситуацияне беләсез, чамалыйсыз, абайлыйсыз, шулай бит. Так, берегез, димәк, былтыр, берегез Шүрәле. Кем, кем? Э, Тукта, син былтыр буласың инде. Ага. Мгм. Син Шүрәле, Ленар, ризамы? Менә ә, ситуация ничегрәк. Син былтыр аның бармагын бүрәнәгә кыстырмакчы буласың. Ну, Шүрәле төрле э, сәбәпләр тагып э, бармагын тыгасы килми шул ярыкка. Менә ситуация шулайрак. Ә син күндерергә тиеш. Ә Шүрәле.

Алайса килегез монда, сценарий буенча сез менә монда бармакны тыгырга тиеш. Юк, зато фамилия Тукаев, әйтергә онтарым. Менә монда сайлау, сайлау, менә монда кереп сайларга кирәк һәм инде бармагыгыз белән кертеп э, уйнатырга тиешсез маникюрный аппаратта. Мине беренче тапкыр шулай иттереп бер МММга кертмәкче иткәннәр инде, конечно. Бу бушлай бу, бушлай. Әйдәгез, керегез. Менә э, МММда да шулай башланган иде, дөрестән дә. Керегез, әйдәгез. Бушлай бүген, иртәгә түләүле булачак. Юк, ярар. Аягыгызны да кертә аласыз. Вот анда, конечно, монсына бензопила кирәк, конечно, ансына. Ладно, ярар. Давайте вот менә шундый э, бер только минем бер э, шундый нәрсәм бар. Бер сүзем име? Мин бер макны куям икән имегез? Туктагыз, башта төсне сайлыйк. Сезгә нинди төс кирәк? Кызыл ярыймы? Миңа можнамы Орша флагыннан примерно? Ярый Орша флагы да. Иң мөһиме беренче бармактан башлыйк. Кирегез монда. Беренче бармактан имегез? Бармактан башлыйк. Карап кына. Тутагыз әле ничек? Ярыгы зур. Ничек бу вот менә бу тыймис? Ике кулны кертсәгез дә сыя. Ике кулны кертсәгез дә. Бу модернизированный, модернизированный аппарат. Ике кулда сыя һәм Мин аңламам, сез минем кулны ничек мясорубкага тыкмакчы буласыз, мин шуны аңламыйм. Минем бит инде йөзгә фарш дип язылмагандыр бит инде, гафу итегез. Юк. Юкмы? Шуңа күрә вот менә карагыз әле. Сезнең дә вот менә миңа исем әзрәк кенә теге сәеррәк. Былтыр. Нинди исем бу, гафу итегез, каян чыккан исем бу? Бу минем фамилия. Фамилия, әнәсе, фам... файв, э, былтыр фамилиягыз, ә исемегез ничек? Өченче Елов мәллә? Килегез монда, монда тыксагыз, белерсез. Монда Ярар. тыккач чыгачак минем исем. Килегез монда. Юк, юк. Сайлагыз, сайлагыз. Так, давайте. Сайлагыз төсне. Төснеме? Мин әйттем бит инде, Орша флагында, но Мамадыш гимны уйнасын. Ладно. Ярар, туктагыз, ашыкмагыз. Сез җегетме, әллә кызмы? Менә анысы миннән түгел, аны чынлап та Тукай да язмады. Мин генә түгел, аны бер кеше белми. Димәк, без дәвам итәбез. Керегез монда. Туктагыз, шалтыратып кына алыйм әле. Габдулла абый, исәнмесез? Ага. Нәрсә диде? Сезнең эшегез түгел диде, вот. Димәк, монда тыгырга кирәк. Һәм әкият шуның белән дәвам итәчәк. Хм, ярар. Просто былай тагасым килмей, ну, халык укысын өчен, балалар укысын өчен тагам. Рәхмәт. Тыгыз да. Алкышларны, алкышларны күбрәк бирегез. Рәхмәт, Ринар Галәү, мамадыш. Рәхмәт, мамадыш егетенә, Ринарга. Ә без дәвам итәбез һәм инде сезнең фикер, хөрмәтле жюри. Э, Линарның чыгышын бәялибез. Ничегрәк булды сезгә шушы импровизацион номер? Молодцы, егетләр. Миңа бик ошады. Менә юморшлы бит ул. Я кызык, я кызык түгел. Миңа кызык булды. Молодцы. Рәхмәт, Булат. Гамил абый. Миңа тоелды, бу теманы белгән шикелле. Теманы алдан белгән шикелле, бер секундта тик тормый, җавапны шул чыгара да сала. Импровизация бик яхшы. Молодец, Ленар. Э, югары дәрәҗәдә чынлап та һәм э, мәгънәле бит. Булай авызга нәрсә туры килде, шуны әйтми. Именно китереп, туры китереп әйтте. Мин бик яхшы дип саныйм. Рәхмәт. Зәйнәб апа.

Нинди роль эләгер икән безгә? Әйдәгез әле хөрмәтле жюрига микрофонны биреп алардан ишетик. Түземсезлек белән көтәбез. Бик әйбәт, Алина, исәнмесез. Сез, сезгә якынрак тема бу. Хатыны өйдә үзе ремонт ясаган. Ире шок хәлендә. Син кайтып кердең, хатын ремонт ясаган Мин өйгә. кайтып керәм, әйбәт. Алкышлар безгә! Матурым, кайттыңмы? Кайттым! Ура! Ач ишекне! Рәхим ит! Тагын бер ишекне ач! Рәхим ит! Тагын өченче ишек каян килде монда? Кайттыңмы? Ниһаять, нихәл, нихәл матурым, ай-яй! Нишлибез без туганнары инде? Туганнар безнеке бит, шуңа йорт та безнеке дип уйладым да мин. Ничек сиңа? Ай-яй, матур! Искиткеч, әйме? Люстра кая китте соң безнең? Люстра безнең хә әнә теге почмакта тора, җаным. Нишлисең ул анда духовкада? Анда әле хәмәк та тора, аңа зәйтүнә дип исем бирдем. Килешәме? Минем бик тә килешә дә бит. Кая соң минем урындык? Синең урындыгың хәзер күршеләрдә, ә күршеләргә мин менә Ишек ясадым. Тозга тизрәк йөрер өчен. Ишек ясадың? Әйе. Анда бит ишек юк иде. Каян, ничек ясадың? Нәрсә белән? Мин оста пенопласт белән ясадым. Ә сиңа менә бу кишерләр түтәле ничек коридордагы? Син бит кишер яратасың. Мин яратам да бит. Кишерне хомяк ашап бетергән. Аны ярамый димерсең, хомяксыз гына утыртырга. Яра инде бәйләнмә зәйтүнәгә. Һәм теге беренче этажда бар бит әле беренче катта, әйме, кибет. Мин анда люк ясадым. Товарларны шуннан гына җыячакбыз хәзер. Малай, нәрсәгә анда кәрдинне тотып торасы? Матур булсынга, хәзер шулай ди. Хейден Мейтон, мода такой. Инстаграмда шулай иткәннәр, мин дә шулай иттем. Ә ул китсә нишли ул кәрдин? Ул анда китми, ул ха шунда яши. Син миңа әйдә лучше. Әйдә залга барабыз. Залны күрсәт, залны Кара, күрсәт. Кая син- безнең зал? Син бит шашлык яратасың, әйме? Тукта әле монда, ник залда звонок торасың? Сың ни, менә монда басасың, әйме? Бас әле. Бас әйдә, бас. Чү. Чү, әкренрәк бас, әкрен. Әкрен генә бас. Анда ха минем әнкәй яши. Бездә. Синең. Минем, ну, Наконец-то! Әйе. Ниһаять! Хәм иң шәбе беләсезме? Залда хәзер мангал булачак. Син бит шашлык яратасың? Әйе. Все, минем әнкәй шашлык, все, бетте тормыш. Во. Миңа Безгә! Ярар. Мин киттем алайса. Кая? Икенче хатын янына. Эх, син. Мин хәзер кишер түгел, кыяр яратам. Сау бул! Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, рәхмәт, Алинә. Әлмәт кызы, талантлы кыз, бөтен кулга да оста. Һәм инде Сезнең бәя. Э, молодцы, тырышкансыз. Дөресрәге тырыштыгыз. Үзем бер мой асраган кебек булдым. Әйе, әйе, менә э, шуны әйтмәкче идем. Бик кызык килеп чыкты, э, көлдек бит. Миңа кызык булды. Кызык, яхшы, молодцы. Рәхмәт, рәхмәт Булат. Динә апа. Логик линия бик кызык булды. Бер дә өзелмәде. Озакка кадәр матур итеп апарып чыгардылар. Мә бик ошады. Ә,

Шулай шул Казанда хәй егетләр кочаклаша шул. Әйдәгез, безгә нинди роль, нинди нинди сюжет әйе бирерсез? Кызның әтисе булачак кияүне тикшерергә килә. Айнур, син инде әти булырсың. Ә Рәмзил кияү булачак кияү таныш. Ага, мин әти, аңлашым. Мин кияү булам инде. Шулаймы? Булмаган әле булырга тиеш кенә. Алкышлар. Әтей! О, сәлам. Смирно! Это военкомат, военкомат бу. Исемең ничек? Кем син? Сәвит. Сәвит. Так, Сәвит, Сәвит, Сәвит, Сәвит буласты. Так. Сәвит, Сәвит, Сәвит. Кемсең ул Сәвит? Сәвит ул? Ул мин. Димәк, шулай булып чыга бит инде. О, туктагыз әле, мин танышырга килдем. Сез нәрсә кычкырасыз миңа шул килгәннән бирле, ә? Дерелдәтәсез. Карагыз, мин сезнең кызыгызны яратам. Бик яратам. Сез белсәгез, ай-хай. Ярый әле сезгә ошамаган. Ох, е-мое. Ә? Миңа бик ошый сезнең кызыгыз. Өйләнәсем килә. Сезнең белән танышырга килдем. Әйдәгез, нишлик? Сезнең мунчагыз салынып бетмәгән. Әйдәгез, мунчагызны салып бетерәбез. Ә? Так. Ә, Ләүкәгез кысканды, ләүкә озынрак кирәк, кызлар алып кайтырга. Бабай, син чо? Ә? Син хезмәт иттеңме соң? Ә, Хезмәт, хезмәт иттең. Бармы синең военный билетың? Минем военный билет бар. Нинди? 130 мең. Ни- Ә, Кая, с- х- э, кая хезмәт иттең? Кая, кайсы Э, э, хезмәттә? Военка, военкомның кабинетында.

Димәк, минем бит акча юк, минем акча булса, мин да килер имени. Нә дим, минем бөтен акча кая? Военник алырга китте бит инде. Мин шуңа күрә сезнең кызыгызга өйләнәм. Син бик акыллы егеткә ошагансың, ләкин минем бит кызлар юк. Шулаймыни? Минем кызлар юк. Минем кызлар юк, минем призывка кешеләр дә җитми. Димәк, син Сез бит теге военком. Мыегыгызны кырдыгызмыни? Мыек тен гына бирле танымый. түгел. Бөтен Ничек бу? нәрсәне кырабыз. Ярар, сез шул армия турында гына сөйләшәсез инде. Сез үзегез кая хезмәт иттегез соң, ә? Аха! Шулай була ул, монда миңа бәйләнгән була. Син кая? Так, так. Димәк, мондый сораулар биргәч, бу текә егет булачак. Ә, Безнең, конечно. безнең, Нәрсә? безнең Сезнең оныкка бик әйбәт кияү бит әле бу. оныкка кияү? Оныкка, әйе, Оныкка? оныкка. Малай Оныкка мәллә? Ансы 20 да? елдан соң безнең карт кияү булачак. Сез нәрсә үзегез генә уйлыйсыз? Әйдегез, минем белән сөйләшеп алыйк инде. Әйе. Монда бит инде кыз янына килдем мин. Кыз, сез ялгандамагыз, сезнең кызыгыз бар, кече кызыгыз. Сезнең 25 бала белән бөтенесен хәтерләмисездер. Так, син Шулай кергәндә була. карадыңмы бүлмәнең исемен, нәрсә дип язылганны? Бүлмәнең исеме? Син укый беләсеңме? Төрлечә. Кереп кара әле нәрсә дип язылган. Ишеккә, ишеккә нәрсә дип язылган? Э, Нәрсә дип язылган ишеккә? Исәнмесез дип язылган. Психотерапевт дип язылган. Ә, шулаймыни? Ә син Ә мин нәрсә? Мин кызыгыз янына килдем дим. Син димәк псих терапевтка кердең. Син Ярар. кем буласың? Син Сәвит буласың. Ә мин Сәвит. Психотерапевт. Димәк. Инде. Димәк кызыгызны бирәсезме миңа юкмы? Димәк. Димәк бер кем дә бер нәрсәгә дә тиеш түгел. Чык моннан һәм кире кереп кара. Абый, ярамый алай. Мин бит танышырга килдем. Бабай дип, мунчагызны салам дип. Ә сез миңа нәрсәләр әйтәсез, ә? Мин сезгә әйтәм, булды, җитте, вольно дип. Рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Рәхмәт, дуслар. Үзем кирләп беттем. Уйный-уйный. Әйе, бу, бу рольләргә кереп, күз алдына китереп, военкоматларны, психотерапевтларны. Сезнең фикер ничек безнең Рәмзилнең чыгышы? Син мен военком килеп чыга, чөнки син армиядә хезмәт иткәнсең, без беләбез. Әйе, авыр тема. Рәхәт тема. Кирәк тема. Алып баручылар арасында бик сирәк күренеш ул. Һәрхәлдә мин үзем булмасам да. Бик ышандырдыгыз. Яхшы килеп чыкты, дип уйлыйм мин. Әлегә барысы да яхшы бара, алга турыда шулай булса, тапшыру менә дигән килеп чыгачак. Молодцы. Рәхмәт. Син дә молодец, ул да молодец. Э, мин уйлаган идем башкарак темага кереп китәрсез дип. Нинди нинди темага? Аны әйтик, э, э, бабай кеше бит инде ныграк тикшерә, Менә э, кыз белән яши алыр микән, бай микән? Кызына кызы яклырак булырга кереп китәр. Бу минем белән инде, Гамилә апа. Военкомат булу кызык булды. Мин бер сүз дә әйтмим. Ләкин- Һәркем үзенчә уйлап утыра. Кая кереп китә икән? Тамашачылар да шулай утырганнардыр. Ә, Болай э, минем э, Рәмзилнең җаваплары әйбәт булды. Ул сиңа булышырга тырыша. Миңа кирәк, әйе, мин Әйе. оттым, икенче темасына кереп киттем. Әйе, Бу минем шуңа проект, күрә- шуңа күрә Рәмзилә молодец. Я, бар, икегез дә молодец. Башкарак темага кереп китсәгез, бүтән төрле чыгадыр еш, бит. Бу темага кереп киттегез, сез җырып чыктыгыз, молодцы. Кызыграк итәргә тырыштык, э, төрле темаларны алып, Айла бай. Дина апа. Э, мозговой шторм булды ласа бигрәк тә чынлап та гамил абый ә без бит ияләшкән бабай белән кияүнең ничегрәк үзен тотырга тиешлегенә безнең дә шундый әмма Шуның кадәрле кызыклы диалог килеп чыкты. Әйе, йомшаграк итеп җегет тә әйтте, Рәмзил дә әйтте, һәм син дә каты иттереп әйтеп, урын 130 сум әйбәт булды анда. Бик урынлы җаваплар булды. Диалог озакка кадәр ачылып бетте. Фикерегез өчен бик зур рәхмәт. Без түземсезлек белән Әлмәт егетен Илнур Камаловны Чакырабыз. Сәләмсез дуслар. Сәлам, сәлам. Сәлам. Ничек хәлләр, кәефләр ничек? Барысы да яхшы. Уйныйбызмы? Уйныйбыз. Әйдә, уйныйбыз. Нәрсә, нинди рольдә уйныйбыз икән? Безнең тема шундыйрак булачак. Дөресрәге, сезнең тема Супермен Татарстанга килгән һәм аның Татарстан гражданлыгын алырга тели. Менә э, берегез Супермен, берегез, э, димәк, нидә инде. Кая утыралар әле безнең паспортный стол? МФЦда. МФЦ, әйе. Син МФЦ хезмәткәре? Мин. Әйе. Яхшы. Э, ну, если паспортный стол булса, надо МФЦ мы. Ну, карасагыз ончык. Җайлы сезгә. Син супермен, синең Татарстанга прописка керәсең килә, Татарстан граждан буласың килә, татар буласың килә, яме. Башыгызма, тайгызма. Киттек. Мин башынха. 54 54 кемдә? Килегез монда.

Нидән? Акыштан. Акыш. Беләсеңме? Актаныш. Акыш. Актаныш түгел, Акыш. Ә, Акыш, Акыш. Миңа аха. гражданство кирәк. Мин Татарстанны яратам. Миңа өчпочмак, бәлеш, гражданство, пожалуйста. Э, Беләсеңме соң, э, тат- гражданлыкны алыр өчен бик күп әйберләрне үтергә кирәк бит. Мәсәлән, Самат. Җырлый белергә кирәк татарча. Җырлый беләсеңме? Җырлый беләм, беләсеңме? Татарстан гимнын беләм. Әйдә, җырла, җырла. Кайда- Тукта, тукта. Коллеги, Настя, кил монда. Кайта. Тукта! Роза тоже, ал, чакыр әле Розаны. Кызлар, давай. Әйдә. Кайтам әле әлдермешкә. Шушымы гимн? Юк, юк. Ничек инде бу? Икенче куплеты кирәк. Бәтәш. Икенче куплетын беләсезме? Икенче куплетын бит беркем дә белми гимнның беркайчан да. Алайса, алайса булмый инде Самат гафу ит. Эй, Булды Ничек инде, Настя бар. Тукта, тукта, мин матур-матур татар сүзләре өйрәндем. Мәсәлән, Мәсәлән, сәлам, хәлләр, Карлыган. Тагын кирәк. Тагын кирәк. Тагын кирәк. Мин народный гимнны беләм. Әйдә, Самат, биеп күрсәт. Биеп күрсәт татарча. Татарча биесәң, бәлки бирербез. Бии беләсеңме? Юк, алайса булды, Самат. Тукта, мондый тест законнымы? Бик законны, яңа законнар безнең хәзер. Татарча белмәгән, биемәгән, җырламаган бернинди дә гражданлык алу хокукына ия була алмый. Шуңа күрә Самат, Тукта. Исемең хәзер Самат ша- булса да- Шанымны ачам, хәзер биеп бирәм. Самат, син биисеңме инде, юкмы? Бу нинди бию бу? Көй куш, давай. Нинди көй куш? Син кем белән сөйләшәсең монда? Мин синең әниең, шулай сөйләшәсең менә син. Әниең белән. Син, син нигә минем белән хатын сыман сөйләшәсең? Мин хатынны Америкада калдырдым бит инде. Китте дә акышка кайтып кайтам дип җөрисең. Бар кайт акышыңа. Булды. Булды, җитте бар, булды, булды, Самат, булды. Рәхмәт, Самат. Әлмәт җегете Илнур Камалов. Рәхмәт. Син аны килгәч үк биетә башлаган идең инде. Ну, барыбер бер-ике элементын күрәсе килгән иде менә. Әз генә. Ну, бераз нәрсәләр җитмичә калу ул шәптә әле. Димәк, киләчәктә нәрсәдер әле күрсәтеп бетерер. Миңа калса яхшы килеп чыкты, бигрәк тә кызык булды. Синең Настя, Роза килегез. Сез концерт карап отырдыгызмы син анда? Шулай кызык булган. Шулай идея идеме? Миңа күз алдына килде. Мин күпләрдән эмпатида булган идем. Миңа шул күз алдына килде. Шуңа күрә миңа бик кызык булды. рәхмәт молодцы дим э, миңа калса әйбәт кенә кереп киттегез темага именно менә шул татарстанда өчпочмак ниләр нәрсә матур шулай дәвам итәргә икән менә шул ук безнең э, кунакчыллыкны нини һәм инде менә җырга биюгә кереп китүегез әйбәт чөнки Менә биеп тә җибәргән булса булат әйтмешли. Биетәсе килгән иде дөресен әйткәндә. Әйе, биетәсе килгән иде. Аннан Монда әле соң биегәннәр булмады Ә. сәхнәдә. э, гимнны бутау да кызык теге популяр халык бит популяр җырларны ярата. Мин әле үлә галим әйе. э, ш- Як чын гимн түгел, туган Туган тел. як, Вәсилә Ни- Фаттахова. Улар җырламакчы иде, незаконный дип. Син бирмәдеңме? Шуны җырларга тыр- тырышкан иде. Ярар, җегетләр, молодцы. Тема э, ачылды дип әйтергә кирәк. Һәм чынлап та безнең Татарстаныбыз матур, шуңа пропискага керүчеләр күбрәк булсын. Рәхмәт. Амин абай, рәхмәт бер фикерегез өчен. Минем өчен э, юмор э, эченә коенып болай утыру, ул инде бераз яңалык. Чөнки инде мин бит җыр мәсьәләсендәрәк. Э, ә менә шушылай шундук теманы аңлап, нечкәлеген аңлап, Җавап кайтара белү, бу инде Илнурны ачты һәм син моңарга этәргеч бирдең. Бигрәк тә миңа ошады карлыганы. Бик урынлы иде. Тагын берәр сүз әйттерәсе иде. Чынлап та, әйе, э, бик яхшы. Э, тагын да бәлкем пауза ясап калдырырга да әзрәк кенә уйларга да җавапны тагын күбрәк ачып бирер өчен. Шул гына, шул моментка гына э, басым ясасаң, була, ашыктырмыйчарак, тагын бәлкем кызыклырак әйбер китереп чыгарыр иде. Менә рәхмәт сиңа, Айнур, әйбәт алып барасың. Бу импровизация, шуңа күрә монда нәрсә килә башка шуны сөйлибез, әйтәбез. Менә шул ук теманы тагын өстәп әйтим инде, шул ук сүзләргә дигәннән, бездә бит инде менә алып баручылар арасында бар э, бер юморлы сүз. Э, бер сүзне әйттереп карарга кирәк диге. Канәгатьләндерелмәгәнлегегездән әйтеп кара әле дип, менә шулай. Әйтеп кара әле. Ничек? Канәгатьләндерелмәгәнлегегездән. Канәгатьләндермәгәнегезгә. Булды, рәхмәт. Шунда хәтле генә иде. Хөрмәт дуслар, Чаллы кызы Ләйсән Насыровага да чират җитте. Биредә ул чыгыш ясар. Минем белән, әлбәттә. Сәлам, дуслар. Сәлам, сәлам, Ләйсән. Пластик, э, пластик хирург дөрес операция ясамаган кызга. Кыз аптырашта. Син хирург, Мин. кыз Барыбыз да үз ролендә. Алкышлар алайса безгә. Керегез. Керегез, кер. Әйе. Нәрсә булды минем тавышым белән? Мин сез- Нишләттегез сез мине? Мин сезне таныган да кебек, танымаган да кебек. Без сезнең белән танышмы? Мин кичә сезнең яныгызга килгән идем. Бирегез Э, кәгазьләрегезне. Кая кәгазьләрегез? Хәзер мәгез. Тагын, Мәгез. тагын, Мәгез. тагын. Так. Нәрсә карыйсыз сез анда? Монда нинди җәнлекләр соң бу? Нәрсә? Җәнлекләрнең фотографиясенә күрә монда. Сез нишләттегез мине кичә? Так. Сез нишләттегез соң мине кичә? Белмим инде нишләткәнне. Үзегез сорадыгыз бит. Миннән шушы атны ясагыз дип әйттегез. Нинди ат? Мин менә шушы ат та менә, менә бит ат. Ошаган бит инде менә. Мин сездән Бритни Спирс сораган идем. Бергә бер менә. Аңламыйм, сез нишләттегез мине? Менә ат ясарга куштыгыз да ясадым инде мин, мин бит инде. Сез нәрсә сорыйсыз, шуны эшли торган кеше. Ничек инде мин кичә уйлаган идем, менә минем ирем күрә, минем матур иреннәремне, матур тавышымны. Күрдеме соң? Юк, бару җитте булмады бит әле. Соң башта барып килегез, бәлки аңа шулай күбрәк ошар. Белмим. Бу миңа бик ошап бетерми. Әйдәгез әле. Нишлибез? Нишлибез? Койрыгымны нишләтәсез? Хәзер Сезгә ни кирәк соң? Нинди, нинди, нинди образ кирәк? Ат булды инде менә хәзер. Ат ошамады. Ну, киттек алга таба. Бездә фермада хайваннар күп, нәрсә кирәк? Бу йолдызлар нәмәсе буенча әллә пластик хирургия булдымы? Аңламадым. Кешнәм әле. Мин бит по знаку зодиака рак, алай булса. Бар, алып кил, алып кил акча, ясыйбыз синнән хәзер матурлык. Матур, матур. Юк. Ясыйбыз хәзер. Алай булмый, минем тавышым да үзгәрде бит әле. Мин Бик әйбәт танымыйм. тавыш, бик әйбәт тавыш, җырлый-җырлый чыга. Тал бересе менә. Ирегез монда түгелме? Әйдәгез әле, тавышын үзгәртеп тә булса карыйк әле. Мин тавышын үзгәртәсе килми, мин Карагыз, җырчы. сайлагыз, сайлагыз, безнең интерактив экраннан сайлагыз. Сезгә ни тавыш кирәк? Менә беренче тавыш. Әйдәгез. Мондый тавыш ничек сезгә? Юк. Икенче тавыш. Тагы нәрсә бар сездә? Өченче тавыш күршегезнең тавышы. Ничек нормальнымы? Юк. Мин әйт, беренчесен алам, әйдәгез. Һәм бу һәм бар түләүле. Түләүле бер тавыш бар тагын. Кайсы? Бер түләүле тавыш бар. Ярый, мен алайса шул тавышны сайлыйм. Сайлагыз э, акчаны алып килегез арбага салып. Ярый, бер э, арбага салып алып килегез дә без әкертен генә алкышлап саубыллашыйк. Рәхмәт, сау булыгыз. Рәхмәт, Ләйсән. Үтердегез. Үтердең, Айнур. Тырыштык. матур иттереп ясарга әйе мин башта аңламадым теге хайван хайван дигән нәрсә барып җитте ат дигән сүзне ишеткәч молодцы мин әле нишләптер бүген мактыйм гына миңа рәхәт мин көләм әллә мин бик тырышты дөрестән әллә мин шундый настрой белән килгәнмен әллә сез молодцы шунда аңлап булмый Яхшы, миңа калса ачып бирдегез менә. Ие. Бигрәк тә әле ирен күрдеме соң юк, ә бәлки аңа болай күбрәк ошар дигәне. Бигрәк тә. Кызык булды. Рәхмәт. Иләнгән кеше буларак. Камил абый. Нәрсә әйтәсе килә? Ләйсән башта җырлап башлады, теманы дөрес алып кереп китмәде. Пластик хирург тамакны ясамый бай бит ул. ясыйлар да связканы итеп җибәрсә берәр җирен шулай микән не анасы менә ат белән хайваннар белән чынлап та әйбәт кереп китте кәгазьләрегезне бирегез дигәч болар аңлашыла акча бирегез дигән сүз дә кирәк иде акча анда бит бар иә иә кереп кетсе анда да кызык буладыр ну мен күлдем күлеп отырдым менә килеп чыкты шундый ситуациялар бик матур килеп чыкты мен күлдем күлгәч димәк Матур, мин дә көлгәч, яхшы килеп чыкты, молодцы. Рәхмәт. Чынлап та көлерлек урыннар булды, бер сүзсез. Э, менә менә җырлап э, ул бөтенләй хирурглап, пластик хирургка ышанып, җырлап, йомшак кына әйтеп, хатын-кыз образында башлаган иде инде, чынлап та. Э, әмма инде теге шок килеп чыгарга тиеш иде бит инде как бы башта ни образын үзгәрткәчтән барыбер да сез аны йомшартып ничек булса да төрле почмакка алып барып алай итеп болай иттереп инде әлбәттә юмор ясардыгыз юморны ясарга тырыштыгыз ничек тә түгәрәкләп әйтеп бетереп барып чыкты булсын шушылай калсын яхшы рәхмәт рәхмәт сезгә Киләсе конкурсантыбыз Яр Чаллы егете Илнур Илалов. Хәерле кич, дуслар, исәннәрмесез? Сәлам. Илнур. Әу. Әзерме? Әзер Ничек генә. кәефләр? Кәефләр бомбочка әйдә башлап җибәрәк. Әйдә, әйдә, башлыйбыз. Нинди роль, нинди сюжет безгә? Илнур мәйтәм, гәүдәңдә туры килгән, син бүген курьер. Ризык ташыйлар бит әле.

Бәтәч. Сәлам. Зөлфия апа, син мәллә? Мин бу. Мин бу. Син мене Зөлфия апа. Ни хәле никәш? Әйбәт, менә бит, менә Зөлфия апа сине гомер буе эзләп җөрдем. Эй, улым. Менә бит, кем булып кына эшләмәдем. Менә курьер булып мәйтәм, бәлки сине табырмын дигән ием. Зөлфия апа. Зөлфия апа. Мин бит ул. Мин бит Зөлфия апа. Зөлфия апа бик үзгәргәнсең. Безнең Үзгәрдек. авылдан бик чибәр кыз булып киткәнең. Ә хәзер Ә хәзер тагын да матуррак. Ай, әйе. Син дә үскәнсең. Әйе. Ашарга кая? Ашарга? Әйе. Син, син тыгарга ярата инде, ярый. Әйе. Мин ашарга яратам, күрәсеңме хәзер? Ничек? Ябыктым. Әйе, син мындырак инде. Ябыктым, әйе. Әйе, Ә менә хәзер ябыктым. Син вообще молодец. Кая буласың. минем тозлаган кыяр? Кыз, ничек?

Нинди дуңгыз? Миңа дуңгыз ашарга ярамый. Миңа кыяр гына ашарга ярый. Бир миңа кыяр. Нәрсә кеше ул дисең? Син бит авылдан куып Мин чыгарган хәзер диетада, улым. Нинди диетада? Диетада, кыяр диетасында. Кыяр диетасында. Кыяр диетасында. Кыяр булса, ладно, кыяр дигәндә, кыяр булмаса, минем кабачки бар. Менә ашыйсыңмы? Әйтәм бит, хаман шулай ук тага бирән тыккыр. Миңа тозлы кыяр кирәк. Тозлы кыяр кирәк. Ну, Зульфия апа, конечно, пакыч макыч син гомер буе булдың инде. Так, ди нәрсә әйткәнем, нәрсә тагын нәрсә алып ни заказ иттең бит әле син. Менә минем беләсеңме нәрсә бар? Минем бит козылык бар. Син бит как раз таки кичә генә клиникада чиратта утыра анда ат чыккан бит бер кыз атка ашаган. Менә шуның казыллыгы бар шисең менә. Бу нәрсә бу? Казыллык. Казыллык. Казылык ул ат ите. Бу кул минем. Бу кул синең. Әйе, казыллык төште. Ә казылык кая? Менә төште бит, менә. Казылык кая? Бу кул синең, ә казылык кая? Синең күз күрми да, апам? Юк. Күрә берсе. Туктале, менә бу яктан, менә бу яктан. Хыяр бирсәң икесе дә күрә. Менә бу яктан күрәсең да, менә казыллык, карале. Балконнан чыганнан. А, балконда э, трусиктан басып торасың, бөтен киемең шунда. Анда сарыклар. Так, ладно, аңладым мин сине. Кыяр кирәк сиңа, әйме? Миңа кыяр кирәк. Сиңа кыяр. 3 минуттан кыяр булмаса. Ага. Кыяр булмаса 3 минуттан. Нәрсә була, ну кайда әле? Мин сине ташлыйм. Ташлыйсың? Мин сине ташлыйм. Аша башла иде. Мин сине ташлыйм. Мин инде беләсем ни хәтле кеше ашады, кыяр алып килмәгән өчен.

Кыяр пока сезоны булганда. Все, бик зур рәхмәт. Бар ресторатор. Все, киттем шунда. Рәхмәт. Рәхмәт. Мин тагын нәрсәгә килдем. Э, без бүген э, килгәндә э, юлда кыяр ашап килдек. Минем сумкада кыяр бар, Айнур. Бер пакет. ярамый идеме сразу шул вакытта? Бер пакет, менә, бер пакет кыяр бар. Җиләк кычытканова пеше үстергән кыяр. Так. Тапшырудан соң ашыгыз. Э, бик кызык булды, ничек теманы алып кереп киттегез. Берегез әйтте, икенчегез элдереп алды. Чынлап та бу теге э, импровизациянең югары ноктасы миңа калса. Менә шулай булырга тиеш ул импровизация. Шаккатып көлеп утырдык, рәхәтләнеп. Молодцы. Менә э, Илнур балыкка төшкәч, менә балык тотасың бит. Монда да тоталар, монда да тоталар, монда да. Ләкин бер кеше балыгын тота. Ул дөрес җыем салган. Менә Илнур Зөлфия апа дип әйтте. И все, кіріп та кетті. Шуңа күрә Илнур молодец, электроп алды һәм э, ситуацияны контролирует итте. Илнур тегенең башын бутамакчы була, кто кабак, кто кыяр. Молодцы, вообще, мә бик шады. Кызык кына татарның теге Оста гына урынына утырта торган бик үткен сүзләр яңгырады э, Илнур әйтелешендә. Миңа ансы да ошады. Гомер буе шулай булдым. Ну, әйтеп тормыйм инде, ишеттегез бит, әйме? Э, шул моментлары ошады. Э, юморны, әлбәттә, юмор иттереп, ничек булса да төрттереп апарып чыгардыгыз. Һәр яклап та күңелле булды. Илнур да ошады. Син, әлбәттә, ни, инде двигатель булдың. Шулай. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, хөрмәтле жюри әгъзаларына. Инде кемнәр икәнен сездән җавап көтәбез. Хөрмәтле Булат, Зина апа, Камил абый, без сездән түземсезлек белән җавап көтәбез. Кем безнең финалга үтә һәм инде кем безнең төшеп кала? Без без киңәшләштек тә, онда бөтен безнең киңәшне, безнең жюриның рәисе бар, Камил абый.

Болай барсы да ашадылар. Менә монда сәхнәгә чыгып үзем артист булгач, э, импровизация башкару ул зур талант кирәк аңа. Шуңа күрә менә шу алты катнашучы да бик матурына үзләренең эшләрдән эшләрен башкардылар, чыгышларын. Ләкин э, һәрвакыт э, кемдер алда була, кемдер әзрәк арттарак була. Шуңа күрә без менә уйладык, уйладык та, карадык, Менә бу проектның менә бу өлешеннән төшеп калалар. Безнең Рәмзил Галиев, Казан җегете. Начар уйнады дип әйтеп булмый, калганнарга караганда слабыйрак булды. Һәм инде Ләйсән Насыйрова, Чаллы кызы. Молодцы, артист алар, шулай ук артист. Ләкин менә ситуация килеп туды.

Без рәхмәтләребезне белдерәбез Татнефть хәйрия фондына, Flint Production компаниясенә һәм инде әлбәттә Әлмәт иҗтимагый үзәгенә. Алар булмаса, проектыбыз да булмас иде. Шушы матур нотада без ярымфиналны ябабыз һәм инде барыгызны да финалда көтәбез.